Salowmaleýkim mähriban dostlar! Biz bu gün ýene-de Aşgabat Pride-da meň ýanymda Atabek ady bilen tanalýan Atajan Bekiýew ussat hem alypbaryjy hemem artist. Agam hoş gördük. Bu proýekti daha görersiň üç oýny. Ha üç oýny görýän ýutubdan.
Hawa indi Gyzykly.
Gyzykgyl.
Gyzyk gyl dä ýerinem nesip bolsa şu gün iki bolup gyzykly etmek bolýar. Ha, o nesip bolmaz.
Eýleşene. Indi ýöne
bir açyk üýtgändir oýun. Şerti bir şertini aýyrdyk, bir şertem goşduk. Haýsy şert aýyryp, haýsy şert goşduk? At tapma aýyrdyk. Ýermedem sesinden tana diýip ýene bir şert goşduk. Bu olam gyzykda.
Hawa. Adyndan belli bolup durandyr ýa. Hawa. Indi eýýäm pikirlendir bu. Eýýäm molla, eýýäm gahar berip. Eýýäm nerem bolýar ha. Nerem.
Eý vay Allajan. Indi am birinji şert kapya. Kapya. Ha, ona bilýärsiň am. Ha. Öýlenen bolsaň kapyany bilýäň de risk. Öýlenen bolsaň köp zat bildirýär o. Risk dron ýerinde düzüp basýaň da. Risk neme da? Şu gözüne dogry seredip geçmäke alyp çykmaly ýerleri bor ýa-da käwagt. Owa. Gözüň toçkasyny bilmäke. Şu öýdäkileriň kömegi kat köp geldi gerek. Näme? Ulanyp bolýar. Owa. Onda başladyk. Başlaýyn. Kapýa. Ýyly aldym kirpiji.

Şonda aňsatlaşdyryp berseň. Oo.
Meşhur boldy. Şahyr Kerim Hally.
Merdan doğrudan hem şol çoğdu birden galdy. Gowa. Bir, birden galdy. Az wagtyň içinde birden Kerim Hally da. Oo. Tüweleme.
Indi näme aýdalım?
Men aýtmaly. Mhm. Seň ýakymly ýylgyryşyň ýüregimi weýran etdi. Seň ýakymly ýylgyryşyň ýüregimi weýran etdi. Gol berle, ýoks. Seň ýakymly ýylgyryşyň ýüregimi weýran etdi.

Gitti onda. Gitti gitti.
Poýuz gidendir.
Men gelemde gijäň ýary. Men gelemde gijäň ýary. Tamam.

Elime tutturdun sumkany. Awa. Sogolga da ber pul gany. Bolýa.
Sogolga da ber pul gany. Saýlap aldym gözelleriň ýaryny. Ýok, saýlap aldym gözelleriň birini. Degdi depdi görýä. Şu ýaryny diýen bolsa gelnejem an galan ýary diýmeli. Saýlap aldym gözelleriň birini.

Gutlaňjam. Ýöne men beýdip utularyny öýtmedim. Indikilerde utaryn belki. Indikilerde jan ederin ýa.
Jan ederin.
Ha, gitdi onda.
Jan etmesem jan ederin.
Indi ikinji oýnumyzyň şerti, ýa kaýçym ýaly, sesinden tana. Sesinden tana. At tapmagy aýyrýar.
Öň at tapmakmy da? Indi has gyzykly bolýar. Şu gepleşikde birinji gezek. Birinji gezek. Aýdymçy. Owan. Aý belki moş tanalýan aýdymçylaryň biri.
Tanalýan aýdymçy. Özüm häzir men ýene-de paskaska bererin. Juda bilmese.

Atajan Bekiýew. Aha.
Indi sen bilen bir gürleşäýsem diýýä agam. Selam. Berin.
Agam salawmaleýkim. Aleýkim salam. Gowumy ýagşymy tapylaňyz? Şükür şükür. Ha işläp ýörsüňizmi sagman?
Ha, o ýitdiň ha soň görnüň o. Bamy? Nirde bu adam peşendemi ýa şäherdemi?

Beh.
Ey agam, indi häzir indiki nämäni berseň Sen gör tanaýar. Nomerini alyp indik öz nomer telefonuna jaň etsem bolmaz. Ýok, sen telefon üýtgeşik çykarýar-da. Özüm käwrenjen de. Ýok, ýok. Beh, alyp. Ey agam.
Özüm Aha.
Sen adyňa da mara çoto bir. Aýdym aýtdym. Yo aýdym aýtdy. Ibolle indi aýtsak gele işler. Bä, asly ýola. Asly tejenni.
Tejenni ne? Awa. Yo indi senki ady meňzeş däl ýöne. Hmm, bä, ýok Merdanjan, dogrymy aýdan şu. Familiýasy meňzeş. Berdiýew.

Ahmet Atajanov. Wah!
Ahmetjan, salam aleyküm. Ey, gowy. Näle ab? Ey, aljyratdyň ey. Adyňam ýok a bärde. Şu ikinji aýdymda hiňlendim. Ýaňkyja Ahmediň bokurdagyny bir üýtgezjek bir mugamjaga salýan ýeri bar. Aýdymynyň ýekeje ýerine bir süýjülik edýän ýeri bar. Şo jagaş ýerini aldy da şu wagt. Şondan alaýdym Ahmetjan, gowy mäleýleň.

Adyny aýyrsaňam bolýa. Adyny aýyryp ber. Ha? Adyny aýyryp beräýin, bolmasa men seredäýmän. Ýok, men aşak bakdyryp beräýin şeýle. Bolýa. Bolýa.
Bolýa. Häzirki jaň etjek öňünden paskaskasyny aýdaýyn. Aha. Intäk oňa habar hem edemok men. Häzirki jaň etjek aýdymçy ol irki aýdymçy. Indi şu adam ad owazy ba, şu adam TikToklarda, saýtlarda çykýa. Aha. Waýnlar zatlar bilen. Özem meşhur aýdymçy oglan. Oň jigleri doganlaram aýdymçy. Olar has belli.
Bah!
Ony aýlaýan şoňa. Aýla aýla.
Häzir ýöne bilmä aýdyp aýdaýynda. Pylany diýseň men ha pylany diýip bilerin näme? Hawa.
Biz inte habarsyz. Wa aleykum assalam agam, gowmy ýagdaýlaň? Ýagşy. Agam men wara kän wagt alyp durjak ýaly şu wagt men bir gepleşikde otyryn. Indi şu alyp baryjyň bir şerti bar ekeni, bir aýdymça men jaň etmeli. Şol aýdymçyny şu alyp baryjy Merdan sesinden tanamaly. Indi men hem şu wagt size jaň etdim. Özem belli aýdymçy, jiglerem, inlerem, doganlarym aýdymçy diýip, paskas getdim men Merdan bilen gürleş hany.
Agam salowm aleýkum.
Şükür, şükür amca, gowy näde elen? Işläp börsüň mam saman. Awa, araky waýna gowy bolup duraýa. Al,

Kim şul aýdymçy?
Özem halypa aýdymçylaň biri. Men otuldum söýgüde. Gelenok ol meni goýdy gaýgyda.
Bak.
Akmarada. Men akmarada. Bilýän şaýdym. E almadyňmy şu şu aýdym? Almadym aýdym.
Agam aýdymlary tanyşmy ýöne? Aýdym gaty tanyş, mejbur aýdymlar kän aýdýadym. Bolýa, tanadyňmy ýa tanamadyň şony aýdan? Adyna bil, aý tanamadym.
Tanamadyňmy? Ýok. Bolýa, boýnuňa alýaňmy? Agam indi tanamady onda men mälim edýän aýdym şeni. Biziň estradamyzyň meşhur aýdymçysy Garly Orazow. Wah! Garly kaka. Bor Garly aga, habarlaşýas ha. Mhm. Özem öz aýdymlaryny aýtdy şu wagt. Garly Orazow, Azat Orazow, Begmyrat Annamyradow. Inleri, doganlary, jigleri. Ene. Ana. Res gutulykmy bu sanda?

Dost maşyn aldym. Oho maşyn aldym. Iki müň ýigrimi iki Corollasyny aldym dost. Aý tüweleme toýly jaý bolsun dost. Sag bol dost. Jaý diýemok gowy maşyn diýen. Hä nesip etsin nesip etsin Merdanjan. Sag bol sag bol Taglyk akyl. Gowy sen. Hawa gel işlere gel sowgadyňy berjek gel. Sowgat.
Dostjan garaşan saňa täze jaý deýinle. Garaşyp bolmur täzeden jaý açjak brat.
Bolýa bolýa. Bolýa.
Alýo radnoýum. Bradym radnoýum. Täze maşyn aldym radnoý jan.
Aý tüweleme nesip etsin dosjan. Sag ol sag ol radnoýsyň sen sen radnoýsyň sen radnoýsyň. Sag bol sag bol brat senem radnoý brat nesip etsin gel işe gelsene sowgat bereýin gel sowgadyňy bereýin gel. Boldy dost nirde sen barýan häzir nirde bolsam. Özüm top ber seni baryan nedir? Bu ne hole sağ ol dost. Bul baryan gül beş bit baryan nedir? Doyum!

Alfa. Mirak mı? Türkmeniňki? Arzancak ya.
Hawa, ay arzan dip, arzan ne amatly ya ýöne. Öz önümüz de, Türkmen önümi de. E, men sana bir yamanlık etdim mi?
Yo.
2023 yılı. Hawa.
2020 yıl maşina

Ana ony ýükle da. Ýükle özüň ony ä sowgat berilen zady men ýükläp bermelimi. Özüm ýükläbereýinmi?
Ýükläber.
Sag bol onda.
Nesip etsin. Eý prinsip bar ýöne. Gowy ýaga meňzeýär o. Iller guýýar menem guýjak. Döwür şeýle döwür diýýän ä. Mugt berdim alyber dagy. Meniň size bu berjek maslahatym hakykatdanam peýdaly maslahat. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda çykan maşynlardan başlap, iki müň ýigrimi dördünji ýyla çykan maşynlara ählisine ulanyp bolýan ýagy size hödürleýär. Elbetde, olam Türkmenistan döwletimizde, öz ýurdumyzda önýän ýag Alfa ýagy. Alfa ýagy size iň ynamdar we iň amatly baha bilen hyzmat edýär. Aýratyn tarapy, sekiz müň kilometre çenli garantiýa berýär.

Näme diýipdir?
Bir bar kerden gorkaýgyn diýen. Şo bar intägem gezip ýör. Şo bir. Hawa, şo bir gezip ýör. Köpelen oň malary, oň şo birliginde gezip ýör. Ol wara oň nirde gezip ýörenem belli däl. Agam, ondan ýaňky bir bar eken, bir bir gezek bir ýok ekeniň ýanyna barypdyr. Ýok, ýanyna barypdyr.
Hawa.
Bir bar eken, bir ýok ekeniň ýanyna baryp, hiç zat tapman gaýdypdyr muň ýanyndan. Hawa.
Ýok, ýanyna. Ýok, ýanyna barypdyr-da.

Üşük ha, ak kelle, ol bolmaý. Maç maç konfet sos üşüňem, üşüňem ulan bolýar. Ay bol üşük ulan aýar saň. Şu üç diýmeseň bolýar.
Bir bar eken. Iki toýda eken. Üç düýünden ýok eken. Dört bir iş bilen bäşiň ýanyna barýan eken. Haýyş edýär-de. Hmm. Dört, bäşiň ýanyna baryp gaýrat et. Mhm. Bäş kaka şuny bir saglap bermeseň bolanok menem Mhm. aljyradym diýip, o, bitirip ber diýip, dört bäşiň ýanyna barypdyr. Mhm. Bäş hem dördüň işini bitirip alta beripdir. Mhm. Altam şuny sekize ber diýip, ýedä beripdir.
Ey bolay bolya aha.
Sekizem on bilen başaga ýuwalyp dokuza bermeli zady ýadyndan çykarypdyr. Şol men öň üç ýyl, dört ýyl mundan ozal eşitdim şol. Üç-dört ýyl mundan. Dur seret. Aha.
Alty ýedä beripdir. Ýedem şuny ona ber diýip, sekize beripdir. Sekizem dokuz bile başaga ýuwalyp ona bermeli zady ýadyndan çykarypdyr. Indi şu ýerde haýsy san günäkär?

Yo dile geldi bile geldi. Bolýa indi men sen näme güldürmelim ýa indi tak tagam näme men ýeňişme. Tam utduň ol näme. Tam utdum.
Onda men wara degişme. Bir degişme aýdyp bermäýinde wara bir realny bolan bir şey.
Waka bar. Şey.
Ana gel gel. Şonu aýdyp bereýin.
Ha. Bileňe Merdanjan, siziň o adamlary, aýdymçy, alyp baryjylar köplenç wagtynyň aglaba bölegini agşam toýda geçirýär. Toýda geçirýär. Ha, ilden ýatýan wagty

Bir iki sany hem welaýatlarda boldy. Onda şu onuň dowamynda gelnejeň birazjyk menden öýkeläpdir. Mhm. Arasyna bir gün öýe geldim, saat gije 12-den soň öýe geldim boldy. Ay gelnejeň durda, bakyny tutup ýedi. Hmm. Ay diýdi, men saňa diýdi. Awa, 10 ýyl ýaşaşyp ýörs diýdi. Awa, On ýylda diýdi, üç sanak diýdi, çaga dogrup berdim diýdi. Hudaýa şu üç sany çagam bar-da. Tüweleme, ýaş durmaz.
Şu üç sany çagaňam diýdi, dokuz aýlap, dokuz aý, dokuz günläp göwrämde göterdim diýdi. Öýüň biş-düşüni edip berýän diýdi. Hawa, umuman, bilýäň aýallar bir başlasa bilýäňmi, diňe başlaýar-a, eýdýän, beýdýän, eýdýän, hawa. Şu bir sözünde Hawa, üç çagaňam diýdi, her çagaňam dokuz aý, dokuz günläp diýdi, göwrämde göterdim diýdi. Şum indi maňa sag bol taňryýalkasy nitdä by? A gije bizem ýadak gelen-dä Merdan janow. O sözde ýakyn oňa. Aha.
Onsoň
Aşyr hojany tanýaňmy? Hawa. Hawa tanaýan. Seň stildeşiň bar? Hawa, tanaýan.
Duplikadyň.
Hawa. Meňem şoňra şeýdip düşen suratym bar, hawa. Olam şeýle garyndaga bilýäňmi? Aşyryň suratyny açdym-da. Diňle diýdim, indi şu şu aşygy tanýaňmy diýdim. Hawa diýdi. Şu diýdim, şu garyn diýdim, bara 20 ýyl göterip ber diýdim. Bir gezege miňirdenok, bir gezege bel çykanok diýdim. Aşygyň garny alyp çykaýda bu meni. Sen dokuz aý, hawa sen dokuz aý guruň ne diýen? Aşyk diýdim, bara o 20 ýyl göterip ber o şu garny. Bir gezege hawa ne gelir ýok şu garna diýdim. Maňa şodur şodur hawa. Sen diliň alyn şol. Malades agam. Oýunçy oýunda utulanyny bilse ýagşy diýä. Hawa. Hawa. Bu gezek hem oýunda. Gowy boldy ha?
Hawa, ýöne gyzyk boldy.
Gyzyk boldy. Hawa.
Üç goş. Hawa.
Indi ene ýa kaýşym ýaly çaýjaram çaý. Çaý ylgam beren ylgam goý. Hawa, çaýja. Ha, indi şertiň boýunça men ýeňiji. Ýeňiji agam sen tuwanyny gutlaýan. Şu zat näme bilýän?
Näme?
Näme arwal bilen ilýän?

Şu wagt näme bilýän?
Bu gara kişmiş. Ýok.
Bu kişmiş däl. Bu üzümiň mürşürür.
Bol ya. Şu wagt Şu wagt näme bilýän?
Muňa kak diýýär.
Sana näme hoz gerek kime hoz mürrüw diýýär ya. Şu eriň mürrüwi. Eriň. Eriň kakan mürrüwi şu. Oýaňmy?
Ve suvat nâme bilýän mam? Onu birinci gezek görýän ben. Menem bilem o görýän.
Ey merdan. Gutardy, sen utdun ha. Bunu utlayan. Nedir menü var? Yekeçde saylaman bundan. Näme saýlasaň bolýar şundan. Ýekeje zat ýöne wa. Ýekeje zat saýlamaly.
hä? Emäki ýaly.
Şu baryndan saýlap bolanokmy? Gon bir zat basýaň boldy şol gidýär. hä? Hawa. Onsoň O- Ondan oturyp daşaram iýmeli. sowgat bar. Oturyp iýmelim ýa öýe Isleseň ugradyň? oturyp şu taý diýilýän, isleseň ä, öýe ugrap durulýan. Isleseň, ýok men bir gün gelnejem bilen gelip şu taý diýjek diýseň, onu hem edip bolýar. Bah. We bir ýylak geçişdir we näme saýlasyň gelse, Ha. näme, Salat, salat, şu gün kakra gelnejeň mant etjek diýdi. Ene.
Soraýyn gapdala näme gerek diýip. Ene sorasana.
Soraýyn näme. Näme salat elteýin?
Näme salat elteýin? Hawa.
Eý agam täze şu taýda salat çykdy. Düýn-ä gün iki sany salat çykdy. Adam adynam bilemok onde. Adam goýup geçenoklar. Gowy zady özleri sepini özleri diýen şu taýda. Hiç ýerde bişýän zat ýok.
Şeýlemi? Ana hezir gürleşenden näme diýerkä? Ýöne bu mant et diýmeli näme ekeni? A, Keýwan gowumy? Otyrsyňyzmy? Ä, men şu wagt Aşgabat Pride-da bir gepleşige gatnaşyp otyryn, hä? Onsoň men hem şu wagt ýeňiji boldum. Indi Aşgabat Pride maňa ýeňiji bolsaň, e, bir menýudan bir neme saýla diýen ekenler-de.

Muşkoy.
Muşkoy salat. Boldy.
Aşgabat Pride-dan.
Muşkoy salat.
Muşkoy salat.
Boldy mesele. Gitdi bastym onda.
Bolýa.
Bolýa.
Al gülýäli. Indi öňkülerde passiýana nahar bişirýände. Indi salat taýynlamaly boldy. Şeýle. E, onam özüň etmelimi? Özüm etmeli ol. Şeýlemi?
Iň ýitgoşuk tarapy özüm edip berýän. Ýo erkek adam taýýarlasa hasam süýji bolýar diýýärler. Sebäbi aýal maşgala salat taýýarlaýar-a. Aýal maşgala nahara bişirýär welin her zatdan ýarysyny atýar diýýär-de. Hawa. Ertire-de galar ýarysyny. Ertire-de. Erkek adam bişirýär ol näme üçin süýji diýilýär-de. Erkek adam baryny atýar-da. Bol bolsunlaý. Bol bolsunlaý diýip ýagam baryny guýýar, kartoşkaňam baryny atýar. Etiňem baryny atýar şonda bol bolýar-da. Bolrak edersiň-dä onda. Indi bol et diýdigi-dä ogulaý. Balonu ýören ha palat taýlyma. Ýör gitdik. O iýilinki hala bro. Nahar edip berdi. Nahar. Nahar iýsen hem bolýan da. Hukman salat. Ayran al. Atam. Ay gel ayda o ağam yok. Var mı şu salat? Bolýar. Ynam. Ýaňky bula saýlan saladyň. Hä. Muskoý salat. Öýdäkiň saýlan.
Hawa.
Ine bu da Aşgabat Pride-iň adyndan. Hä, sowgat.
Sowgat agam.
Ýörite. Gyzgynjak ekeni. Gyzgynjak çyn.
Hawa, indi men ýöne ýaňky genjeme mant bişirme diýjek. Wah. Gijä galdyk. Hawa indi muny ara gyzgynjakdygyna iýip bilermikaň? Ýa sen-ä muny açsaň mant iýmeýäň? Şeýle, näme bar içinde munuň? Näme ýok diýip sora. Hä, şeýlemi? Hawa, içinde steýk hem bar, kömelek hem bar, mekge-de bar, kartoşka-da bar. Aý, ýok zat ýok, jüýje-de bar munuň içinde. Mantyny ertir iýäýeris-dä gyzlar, et. Aşgabat Pride! Köp sag bolsun aýdýas. Merdan işinde üstünlik. Sag bol am, sag bol.
Janyň sag bolsun.
Häzir nesip bolsa tagamyny dadar. Datmasak hem eýýäm elime bildirip duşuň tagamy. Isa berip duranmy? Aşgabat Praýdyň tagamlaryny gelip iýmeli. Ýöne her kim gyzyklanýar şuň üçin näme bar muň içinde? Muny ul karos. Aç görkezelim ýa.
Ýok, ýok görkezmeli.
Muny biljek bolsaň diňe Aşgabat Praýda geliň.
Zakaz etmeli.
Bolýanmy toýda görüşelim.
Boram, sag bol. Ýör arkaýyn.
Arçajaň eder çykyp men.